Хәерле көннәр. Исемем Рәшит Зарипов. Мин Казан төскәрәк мендерәйме? Үзем мин 2012 елгы 2012 елда Казан дәүләт университетының юридик факультетын тәмамладым. Әлегә үзебезнең юридик практикабызны алып барабыз. Марат абыйга Марат абый күп темаларны ачты, сөйләде. Мин үземнең ягымнан инде бераз практик мәсьәләләрен аңлатырга тырышып карармын. Сораулар булса, бергә Марат абый белән җавап кайтарырга тырышырбыз шулай ук. Әлбәттә, мәгариф канунына кертелгән үзгәрешләр Алар, бер яктан, чынлап та татар телен киметү юнәлешкә юнәлешкә куелган. Гафу итегез, әйтәм бит, нинди авырлык. Үзем татар гаиләсендә туып та, татарча сөйләшүемә карамастан, югары уку белемен русча алдык. Шуңа күрә Профессиональ яктан юридик ягын сөйләгәндә, татар теленә күчү чынлап та бик авыр килә. Чөнки терминнар, профессиональ терминнарны безнең менә узган прокурорыбыз Камиль Камиль абый Амиров ул хәтерлим сүзлек бастырган иде. Безнең хәтта өченчеме, дүртенчеме курста татар телендә юриспруденциядә татар теле дигән спецкурс кертелгән иде. Тик хәзер ул укытылмый. Мин үзем аңа шул спецкурска шул ярты ел дәвамында гына йөреп өлгердем. Ул шулай ук факультатив рәвештә генә кертелгән иде һәм бераз менә шул татар телен югары белем алуына шундый якты бер үзгәреш булып торган иде. Тик хәзер анысы да бетте, кызганычка. Әйт, әйтүемчә, шул яңа үзгәрешләр, мәгариф кануна, законына кертелгән яңа үзгәрешләр, ул Марат абый дөрес әйтүенчә, ирекле тел сайлау принцибын кертте. Әйе, чынлап та, ул принцип күбесенчә татар телен, башка милли телләрне киметүгә алып бара. Тик ул шулай ук безгә бит иреклек бирә. Ничек дип аңлатам? Элек укыту программасын муниципалитетлар билгели иде. Хәзер инде ата-аналар үзләре гаризалар язып, ул инде уку елы башлауның алдында, май айларында гадәттә төзелә, кабул ителә. Әйткәнемчә, ата-аналар үзләре гаризалар язып, укыту телен билгелиләр. Муниципалитет түгел, без, ата-аналар, үз балаларыбызга. Һәм Марат абый дөрес әйтте, мәктәп, гадәттә, мөдир үзе киреләнсә инде, ул төрле чаралар кулланып, ата-аналарны кире уйларга тырышыр. Моның өчен укытучылар юк дип, китаплар, мультимедиа, белмим, вакыт дип шундый әйе, шундый сәбәпләр табып, сезне бераз кире уйларга тырыша алалар. Тик, әйткәнемчә, федераль программада нинди саннар безнең куелган, ул, мәсәлән, авыл якларында сигез кеше, районнарда унсигез, шәһәрләрендә егерме биш кеше җыелса, ата-аналар, Теләгән инде мәктәпкә, әйтәм бит, ул теге специализированный гимназияләр булырга тиеш түгел. Ул, мәсәлән, сезнең районнарыгызда, мәсәлән, йортыгызга иң якын булган мәктәп, теләсә нинди мәктәп, шул шәһәр булса 25 кеше, районнар булса инде райцентрлар дип 18 кеше, авыллар 8 кеше җыелса, татар теле укыту программаларын кертергә тиеш. Һәм ул программалар берәү генә түгел, ул һәрбер мәктәптә икешәр дә була ала. Шулай буларак, нинди, әйтәм бит, практик киңәшләрем, һәрбер ата-ана, ул, әлбәттә, әйткәнемчә, уку елы башланганчы, ул яз була бит инде, теге укытучылары каникулга киткәнче, Ә, гариза язалар. Ике экземплярда ә, шундый-шундый баламны ә, татар теле укытучы ә, укыту ә, ә, условияләрен ә, оештырыгыз дип. Ә, ул гариза әйткәнемчә ике экземплярда языла, берсен ә, мөдиргә тапшырыла, секретариатка ә, куела ә, отметка. киләчәктә сез гариза биргәнегезне раслау алыр өчен һәм шулай ук гадәттә мәктәпләр ата-аналар оешмасын җыярга тиеш. Һәм менә шул уку программаларын билгеләр өчен берәр нинди дә авырлыклар чыгарыла башласа, Э, менә Илсия ничек э, киңәшләр киңәш итте. Сез инде ата-аналар җыешмас җыеш, э, җыелышына гаризаларыгызны язасыз, я телефоннан шалтыратасыз, я имейлларына җибәрәсез. Менә монда электрон адреслары, телефоннар юк. Минемчә, менә шул электрон адресларга шул информацияләрегезне җиткерәсез. Инде соңыннан ата-аналар берләшмәсе Мәгариф министрлыгы белән бергә шул сорауларны чишергә чишәчәк, Алла бирсә. Чөнки, әйткәнемчә, мәсәлән, сезнең егерме шәһәр диик, әйе бит, егерме биш кеше җыелмады татар телендә дәресләрне башлап җибәрү өчен. Тик ул бит егерме биш кеше, ул бит федераль акча Акча белән укта, укытыла торган шундый бер планка. Ә тик безнең бит республикабызның үзебезнең бюджетыбыз да бар. Әйтик, мәсәлән, 20, 20 генә кеше җыелды. Телә, ата, 20 ата-аналар балаларын татар телендә укытырга теләүчеләр. Шулай ук министрлар, безнең министрлар, мәгариф министрлыгы белән бергә, ата-аналар берләшмәсе белән бергә

Министрлыккамы? Гаризаны ничек итеп э, тутырырга? Менә шуның турында әйтсәк, әйтеп китсәгез иде. Әйткәнемчә, Рәхмәт.
иң беренче сорау э, мөдир белән чишелә. Э, ул я балалар бакчасы мөдире, э, заведующий була бит инде, я э, мәктәп мөдире белән ул сорау чишелә. Киңәш сүз белән генә башта сүз белән генә тәмамланмасын, ул гариза формасында калсын. Әйтәм, гариза ике экземплярда төзелә. Гариза свободный форма дип ирекле формада әйе төзелә. Менә минем баламны менә шундый-шундый уку елына, мәсәлән, 18-19 ел 18-19 ел дип Диик, киләсе ел, мәсәлән, унтугызынчы, егерменче ел уку елына мин балама татар телендә укуны мөмкинчелеген тудырыгыз дигән гариза була ала. Әгәр дә әйткәнемчә, ул алдан ясала. Мәсәлән, без киләсе елга теләсәк икән, ул Яздан калмыйча ул гаризалар язылып, ул мөдир белән сөйләшүләр тәмамланырга тиеш. Чөнки бөтен программалар алар җәйгә кадәр инде төзелеп бетә. Соңыннан инде авырлыклар туса, әйткәнемчә, ата-аналар берләшмәсенә мөрәҗәгать итә аласыз, менә имейлларына бәлки җибәрә аласыз, я ВКонтакте ресурслары аша. Инде алар, алар белән берләшеп, министрлыкка, мәгариф министрлыгына язып, шишу чараларын эзләү эзләнәчәк. Инде анда да бер нинди нәтиҗәләр чыкмаса, монда Марат абый әйткәненчә, монда чынлап та урамнарга чыгып, митинглар оештыру бик эффектив булмас дип уйлыйм. Монда чынлап та судка бирергә кирәк инде. Менә инде өстәп әйтәсем килә, чагыштырып карый аласыз, бу уңайдан инде рус телле ата-аналар бу яктан бик актив эш алып баралар. Алар әз генә дә риза булмасалар, шундук чаң сугалар, прокуратурага да мөрәҗәгать итәләр, тикшерүләр үткәрәләр. Шулай бит? Алар бик актив бу якта. Шуңа күрә безгә дә пассив булмыйча актив булырга кирәк. Әз Без күрәбез икән, безнең хокуклар бозыла. Димәк, без үзебез нәрсә эшли белмибез икән, менә, мөрәҗәгать итәбез шушы адреслар буенча нишләргә, өйрәтсеннәр, чыннан да безнең хокуклар бозыламы, юкмы дигән сорауны бирергә була. Бездә шушылай, бу дөресме, юкмы? Чөнки бездә ничектер белемнәр дә җитеп бетми, без пассиврак та. Әйдәгез, мөрәҗәгать итәсез, сез үзегез булдыра алмасагыз, менә шушы татар ата-аналары оешмасы да бу эшне башлап җибәрергә мөмкин. Ә рус телле ата-аналар, менә сез аларның эшчәнлеген шулай ук ВКонтакте сайтында күзәтә аласыз, аларның да үзләренең төркемнәре бар. Алар көндәлек бик нык эш алып баралар. Алар бик актив.
Рәхмәт, Айсылу. Менә залдан бер сорау килде. Әгәр дә, мәсәлән, татар теленә төркем җыелмаса, мәсәлән, әйтәләр, я 8 кимендә, я 9 бала булырга. Тиеш. Әгәр дә җыелмый икән, нишләргә? Әйткәнемчә, әйтәм, федераль бюджетнан безгә, чынлап та, әйе, шәһәр 25, район 18, авыл 8 кеше билгеләнгән, лимит, лимит, федераль яктан финансирование биреләчәк. Тик безнең Татарстаныбызның үз бюджетыбыз бар. Шуңа Татарстан министры, мәгариф министрлыгы белән, Чынлап та бу менә Марат абый хәзер шул сорауны га- Ул да җавап биргән. Ай, элекке Марат хәзер. Разыевич, өстәмәләр бармы?
Бу мәсьәлә дөрестән дә зур мәсьәлә, чөнки бүгенге көндә э, мәктәпләр норматив финанслау принцибы белән эшлиләр. Э, мәсәлән, ул Татарстанның бюджеты бар дип сөйләсәләр дә, ул бюджет Мәскәү тарафыннан төшерелә. Ул нормалар нигезендә төшерелә. Ул нормаларда бер класста 25 бала булырга тиеш. Алар Татарстандагы балалар санын 25-кә бүләләр дә, шуның белән финанслай нормаларын бирәләр. Чөнки бюджет ул без бюджеттан акча алабыз дип сөйләгән кешеләр бар. Бюджетта бер тиен дә акча юк. Бюджет ул план. Сез һәрберегез андый бюджет төзи аласыз. Вот без киләсе елга шуның кадәр акча эшлибез дә, Аны шунда-шунда тотабыз дип язасыз. Дәүләт органнары бюджетта каралмаган әйберләрне тота алмыйлар, шул гына. Ләкин әле бюджетта каралган дигән сүз, аның акчасы бар дигән сүз түгел. Ә инде безгә налог җыярга Татарстанга бирелә нигез, ул нигез шул нормалар нигезендә формалаша. Ул нормаларда 25 кеше салынган бер класста. Ә инде телләрне укыту өчен закон нигезендә класслар бүленергә мөмкиннәр. Бүгенге закон нигезендә хәзер э, туган телләр укыту буенча класслар өчкә бүленергә тиеш. Чөнки татар теле бар, татар теленең бар ике программасы, белүчеләр белмәүчеләргә һәм шуның исәбенә хәзер закон нигезендә ата-аналар туган тел итеп рус теле дә укый алалар. Шулай итеп бер класс өчкә бүленә торган була. Ләкин монда нормативлар сигез кеше калды. Сигез кеше күп классны өчкә бүлеп укыту өчен. Моның өчен кирәк биш кенә кеше. Бүгенге көндә бу актуаль мәсьәлә, бу Дәүләт Советында каралып, ул нормаларны үзгәртү бик җиңел алып барылмый. Мәсәлән, татар телен укыту буенча классларны ике бүлеп, өйгә бүлеп укыту һәм сигез кертү, сигез кешелек норма ясау өчен өч ел керәш алып барырга туры килде. Керәш дип инде ул теге Митинглар белән түгел, ә инде комитетларда юристлар, финанслар белән монда э, министрлар, э, э, финанс министрлыгы катнаша, монда экономика министрлыгы катнаша, мәгариф министрлыгы, депутат комиссияләре катнаша. Бүгенге көндә ул норманы биш кешегә төшерү Классларны бүлеп укыту буенча бик зур актуаль мәсьәлә, чөнки татар теленнән, э, мәсәлән, татар телен камил белүчеләр саны, белеп укучылар саны биштән артмый класста бүгенге көндә шәһәр шартларында. Ул хәзер авылларда да шулай бара инде. Хәзер э, сез үзегез яшәгән авыллар дип күз алдына китермәгез. Хәзер авылларда да рус телендә укыйлар һәм балалар рус телендә генә сөйләшәләр. Иллюзия белән йөремәгез. Э, тагын бер сорау менә килеп иреште, э, Марат Вазыхович. Э, әгәр дә сигез кеше җыелмый икән, һәм кушалар бер төркемгә татар телен яхшы белгән баланы һәм рус телен Сигез кеше җыелмый икән, ул вакытта мәгариф идарәсенә, мәгариф бүлекләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Казан мәгариф идарәсе бу мәсьәләдә халыкка каршы халыкның теләкләрен үти. махсус рәвештә андый мәктәпләргә финанслар аерым бирәләр, андый теләге булган атаналар. Ләкин күбесе мәктәп ул атаналарны мәгариф идарәсенә җиткерәсе килми. Шуңа күрә монда инде инициатива белән атаналарның инициатив группаларына аерым чыгарга кирәк, аерым мөрәҗәгать белән. Вот бездә шулкадәр бала бар, Зинһар өчен аларга уку мөмкинлеге тутырыгыз әле дип. Ул вакытта максатчан рәвештә бүгенге көндә ә, шәһәр администрациясе айрым чыгыннарга бара балаларга туган телдән укуга шартлар тудыру буенча. Бу инде ә, ләкин нормаларын үзгәртү буенча да эшне алып барырга кирәк.
Рәхмәт. Бик зур рәхмәт чыгыш ясаучыларга. Рәшит Муратвазыйкович, зур рәхмәт сезгә.